Helo bawb, dyma Soni. Croeso i'm uh, sianel. Hedwi, dwi yn Abertawe, efo uh, Hugh. Hugh. Dwi'n dwi meddwl mae anodd iawn i mi uh, dod o hyd i un person uh, sy'n siarad Cymraeg efo, efo fi uh, yn, yn Abertawe. Uh, yn y pen draw, wnes i uh, uh, dod o hyd i uh, un person sy'n siarad Cymraeg efo fi yn Abertawe. Hugh. Helo. Shwai?
Ie. Sut ych chi? Ie, da da iawn, da iawn, da iawn. Um, fedrwch chi uh, dweud wythau amdanoch chi?
Ie, yeah, wel, yr enw Hugh. Ie.
Yeah.
Uh, symudus i, i Abertawe uh, tair mlynedd yn ôl o lle o'r enw Ponderlais. Oes gennych chi gyfleoedd i siarad Cymraeg a bod dim? Dim ond yn gwaith. Uh, Sy'n lot o pobl yn Abertawe yn siarad Cymraeg. Uh, os allu ni ffindo rhywun, wedi lwcus. Ond uh, yn gwaith ar tili. Yr unig amser fi'n siarad Cymraeg.

wedi mynd a brodyr Saesneg mm -hmm. a neb arall. Dim ond fynne sy'n siarad Cymraeg. Mm. Se uh, ydy, uh, ydy chi'n eich uh, mech byw a gweithio yn, yn Abertawe? Na, na, na. mae'n byw nôl yn Bonrelais a

Ond yn lle fel Abertawe, sy'n lot, fel wedes i, sy'n lot o pobl sy'n siarad Cymraeg. A mae'n anodd ffind o rhywun sy'n siarad Cymraeg. Os welai pobl o le, le o'n i'n byw yn dod mewn i Abertawe, mm. gefn ni sgwrs yn Cymraeg. O'n barn i, neb. Neb. Ie. Fel ti'n gwybod, ti wedi cerdded Yn mewn... anffodus. Ti wedi cerdded mewn fan hyn a bob yn yn Saesneg. Sy'n lot. Sy'n lot o ysgolion rownd Abertawe Yn dysgu Cymraeg. Mm. Rhaid ti fynd mas o Abertawe i ffindo reina. So, i ffindo hwnna, dyma hynna anodd i gredu. Os, um, fi'n siw bod llawer mo, uh, fwy. Mae lot o pobl wedi colli'r iaith. Ydych chi'n meddwl a Llywodraeth Cymru wedi gwneud digon er mwyn cynnydd nifer y siaradwyr Cymraeg yn Cymru? Na.
I fod yn onest, na. Um, fel allai weid? Mae'r Llywodraeth Cymru yn cael ei rhedeg mas o Llundain. Yeah. A so i'n credu bod maen nhw'n cymeryd e wrth y Llundain a roi e nôl i ni. Beth da chi'n uh, meddwl am uh, diffodo o iaith Cymraeg yn Nghymru?
Dim lot. Achos... Uh... Dim lot? Na.
Heb y diffod o?
Mae'r iaith yn marw.
Marw?
Ie. Yeah. O, oh, oce. Okay. Fel ti di ffindio mas.
yn Abertawe sy'n lot o pobl yn siarad Gymraeg. Pam, pam, pam uh, da chi'n meddwl uh, ffesi marw?
Lot o'r Sais yn symud mewn de. Adi, adi, adi.
Dwi'n cofio um, cerdded lawr y pentre, pob yn siarad Cymraeg, pob yn anabod, pob yn nawr. Yeah. Sneb yn nabod neb. Oedd pob un yn siarad Cymraeg. Hmm. Ond nawr, na, mae'r iaith uh, wedi mynd. Yeah. Pobl yn symud mas. Yeah. Yeah. Gwaith. Sy'n bio nhw. Mae'n rhaid nhw fynd am y gwaith a'r, ar, arian. Mm. Yeah. Shame. Beth uh, da chi'n meddwl, da ni'n medru wneud er mwyn um, hyrwyddo y uh, uh, iaith Cymraeg yn Cymru?
Wel, ar yr ysgolion. So, lan i nhw, Does dim lot o ysgolion Cymraeg rownd ar yn i fod yn teg ond ie yeah, eisiau fwy o ysgolion Cymraeg a falle fel lan i'r plant wedyn os ydyn nhw moyn dysgu Cymraeg. Yeah. Nag yw e'n iaith rwydd i ddysgu. Ond, ie, yeah, lan i nhw. Eisiau fwy o ysgolion. Rock?
Diolch yn fawr, Hugh. Enjoya the rest of the daith.
Ie, yeah, diolch yn fawr, diolch yn fawr.
Tara, tara, tara.